Wann ee vu Kart Racere schwätzt, dann denkt jiddereen direkt natierlech u Mario Kart. Am Laf vun de Jore sinn et awer scho vill aner Spiller ginn, déi et probéiert hu Mario Kart vum Troun ze werfen. Dat lescht ass elo Team Sonic Racing vu Sega, an dat ass och net hiren éischte Versuch. Ob se d'Dësker gepackt hunn, dat verroden mir iech elo. D'Sonic Rei hat et an der Lescht jo net esou einfach. Nodeem Sonic Mania der Fanbase rem Hoffnung gemaach huet, konnt ee Sonic Forces alt erem nëmmen als mëttelméisseg bewäerten. Zu Lescht huet virun allem den Design vum Sonic aus dem Film fir Opreegung gesuergt. Miau. Vläicht ass et dowéinst also ëmsou besser, dass de bloen Igel sech mol erëm hannert d'Lenkrad klemmt. Wat Team Sonic Racing vum Rescht vum Genre ënnerscheet, ass dass et sech haaptsächlech ëm en Teamspill handelt. A well ee Kartraceren nach ëmmer am beschte mat Kolleege spillt, hu mir eis zesummegesat fir dat Ganzt ze testen.

No nëmme puer Coursse fält direkt op, dass d'Strecken am Verglach mat Mario Kart zimlech basic an einfach gestréckt sinn. Wann een awer net oppasst, kënnt et trotzdem ëmmer rëm vir, dass een aus der Map flitt. An dat heiansdo souguer ëmmer an ëmmer an ëmmer rëm.

Dass een net emmer wierklech erkennt wéi en Item een duerch eng Kirscht opgeraf krut. Oh där kritt mol bëssen Musik oder esou eppes wat ass jo där kritt Musik wann ech huelen bei hir Logo sinn net ëmmer esou ganz eindeutig do fir mir. Och wann een se natierlech no enger Zäit verstanen huet, wierken se trotzdem bëssen onverständlech a gläichen sech alleguer bëssen zevill vum Design hier.

Wou d'Spill et awer definitiv packt der Konkurrenz Feier ënnert dem Hënner ze maachen, ass de Soundtrack. D'Musek an Team Sonic Racing ass rockeg an ofwiesslungsräich, et si souguer e puer Lidder vum Serieveteran Crush 40 dobäi. Oh leck mech dach am Aarsch. Schnäkeren vun zwee Leit iwwerholl op der leschter Sekonn. Eischten! Ah kack. Geil! Virun allem wann ee seng Ultimate asetzt trappt d'Musek dann awer och enker rich un. Lo froet dir iech awer wat ass eng Ultimate? Do kënnt d'Teammechanik an d'Spill. Et kann ee wärend de Coursse verschidden Teammanöver ausféieren fir en Ultimate Meter opzefëllen. Dëse gëtt engem dann e Boost deen ee praktesch onbesiegbar mécht. Zu dëse Manöveren zielt et, seng Items un Teammates weider ze ginn oder Slingshot Boosts ze maachen, andeems een an der Faartlinn vun engem Teammate bleift. Dës Mechanike ginn dem Genre e frësche Wand, dee mir perséinlech no der Lescht gefeelt huet. No puer Coursse fält engem dann awer leider och op, dass d'Spill net wierklech vill Rennfuerer ze bidden huet, do läit Mario Kart nach vir. Sonic bitt am Verglach awer vill Content wat d'Upasse vu Rennautoe betrëfft, déi een net nëmmen tunen, mee och nei Paintjobs verpasse kann. Dës Saache schalt ee mat Modpods fräi. Dat sinn zwar grondsätzlech Lootboxen, déi awer komplett ouni Mikrotransaktiounen funktionéieren an och recht féx unlocked kënne ginn. Allgemenge bidden d'Autoen och e bësse méi Gefill vu Geschwindegkeet wéi bei Mario Kart. Also virdrun haten ech se.

Wou ass den Ultra Boost a wéi aktivéiert een deen? Ah do, dat weess mer elo scho, merci. Nee, dat kënnt do net stoen. Komme mer also zum Fazit, Team Sonic Racing mécht zwar villes net wierklech besser wéi Mario Kart, et mécht awer och näischt wierklech méi schlecht. Et ginn zwar e puer Fuerer manner an d'Strecke sinn net grad esou spannend, dowéinst motivéiert de Soundtrack richteg an d'Spill bréngt mat sengen Teammechaniken e bëssen Innovatioun an en anerwäerts einfach gestréckten Genre. Dobäi kann een dann och soen, dass d'Spill mat 30 Euro och nëmmen hallef esou vill wéi Mario Kart kascht an dowéinst definitiv als Partyspill bei eis an Zukunft ëmmer eng Plaz wäert hunn. Sonic spillen. D'Remake-Well huet nees zougeschloen a huet eis dës Kéier SpongeBob, Battle for Bikini Bottom, Rehydrated vun THQ Nordic un Land gespullt. Dëst soll e Remake vum 16 Joer alem Plattformer ginn, plus engem Multiplayer deen et deemools net gouf, a wann een de Rumeuren dierf gleewen, soll de Content deen et deemools net an d'Spill gepackt huet hei säin Debut fannen. Bleiwe mer nach kuerz bei THQ Nordic, well déi hunn och nach en neien Darksiders mam Ënnertitel Genesis ugekënnegt. Dat Ganzt ass allerdéngs kee Zelda-like méi, mee se hunn sech elo un Diablo a Co inspiréiert fir dem véierten an och leschtem apokalypteschem Reider Strife en Top-Down Action-Adventure ze spendéieren. Begleet gëtt de Strife am Spill iwwregens nach vu sengem Brudder War. Fir déi, déi sech wëllen d'Zäit bis zu Borderlands 3 verkierzen, awer keng Loscht op Rage 2 hunn, huet d'Gearbox eng kleng Iwwerraschung, Den néngte Juni ass de leschte Borderlands 2 DLC mam Numm Commander Lilith and a Fight for Century erauskomm, deen d'Bréck tëschent dem 2 an dem 3 soll schléissen. Ob deen DLC och fir d'Last Gen erauskënnt, ass nach net gewosst, mee wat sécher ass, en ass gratis. Destiny 2 gëtt free to play. Dat huet Bungie wärend engem Livestream confirméiert, a sou wäert déi ganz Geschicht elo Destiny 2, A New Light heeschen. De Base Game an déi am éischte Joer verëffentlechten DLC'e sinn dran, zukünftege Content wäert awer nach ëmmer musse kaf ginn. Ausserdeem soll et keng Plattform-exklusiv Saache méi ginn, an et gëtt e Cross-Save fir all Plattform aktivéiert. Ween awer méi op Samurai a Katana steet an dobäi an och e Fan vum Retro-Look ass, deen ass vläit bei Katana Zero éischter op der richteger Plaz. Indie-Spiller fir d'Switch ginn et dach momentan wéi Sand um Mier a fir iech e bësse bei der Wiel fir dat nächst Vakanzespill z'ënnerstëtzen, presentéiere mir iech haut dem Luc säi momentane Favorit Katana Zero. An dësem Spill spillt dir e Samurai, dee fir säi posttraumatesche Stress ze behandelen, e Psycholog besicht, deen him dobäi hëlleft, seng Albdreem ze verstoen an och mat hinnen eens ze ginn. Zum Schluss vun all Sëtzung gëtt de Psycholog iech dann nach en neit Zil, dat besäitegt gi muss. Ob en Psycholog zum Schluss vun all Sëtzung senge PTSD-Krichsveteranen eng nei Hitlist sollt ginn oder net, jo, doriwwer léisst sech dann och wuel diskutéieren. Nodeems en neit Zil fir eis decidéiert gouf, maache mer eis dann och schonn op de Wee zum Gebitt vum Zil. Déi Gebitter variéiere vun Hoteller bis Discoen, net eng Location gesäit nämmlecht aus an et gëtt ëmmer eppes Neies ze gesinn. Dobäi kënnt dann nach den zäitlose Pixel-Look, deen d'Atmosphär vum Spill charmant ënnersträicht an och déi bluddeg Attentater e bësse méi entschäerft, déi jo schliisslech de Fokus vum Spill sinn. Un der Location ukomm, hëlt eise Samurai da seng Kopfhörer a fetzeg Retro-Musek fänkt un eis Oueren ze verwinnen. Elo ass den Zäitpunkt komm, d'Attentat ze plangen. Zil, Totalvernichtung, keng Iwwerliewender! An all Levelabschnitt muss all Feind vun iech zum Schweige bruet ginn. En Ugrëff fir hiert Liewen ze beenden, awer och nëmmen een fir äert ze beenden. Eng Regel, déi op all Feind zoutrëfft, ausser fir de Bosskampf. Är Samurai-Fäegkeete fir dat perfekten Massaker, Zäit méi lues maachen an d'Kugele mat ärem Katana zeréckprallen ze loossen. An obwuel déi Zäitmanipulatiounsfäegkeeten iwwermächteg wierken, kënnt der déi nëmme begrenzt notzen, well se vun enger Ressource limitéiert gëtt, déi sech mat der Zäit nees opfëllt. Hutt der nom Notze vun all äre Fäegkeeten dann awer de Kierzere gezunn, stoppt d'Spill mat ärem Doud an spullt erëm zeréck bis un den Ufank vun deem Abschnitt, well en Samurai stierzt sech ni oniwwerluecht an de Kampf, de Kampf muss als éischt am Kapp ausgedro ginn.

An och wann et bluddeg ass, sou weess de Pixel-Look vum Spill dach z'iwwerzeegen. Mat all Schnëtt vun ärem Katana gëtt de Bildschierm mat neien Neonsfaarwen dekoréiert. Vum Zäitverlangsamen bis hin zum Auswäiche vun Attacken duerch d'Rullen, de Kampf fillt sech lieweg un an hält de Spiller och ëmmer motivéiert. Deen eenzege negative Punkt ass déi kuerz Story. Dës ass schonn no 4 bis 6 Stonne fäerdeg, an dobäi kënnt nach, dass d'Spill sech zum Schluss hin ufillt wéi de Setup vun eppes Gréisserem. Fir déi, déi no engem Puzzlespill sichen, an deem e Katana droende Badass sech duerch alles metzelt, dat him an de Wee kënnt, an dobäi nach d'Zäit méi lues maache kann, Är Sich ass eriwwer! Dat, an eng Story, déi bis zur leschter Sekonn interessant bleift, suerge fir e Spill, dat een nëmme recommandéiere kann. A fir 15 Euro am Nintendo Shop, ah, géing ech soe, spillt de Präis och mat. Dat war et natierlech lo leider och scho rëm vun eis. Mir hoffen, et huet Iech gefall a bis zur nächst Kéier. Ciao!